अच्छा दह पहिने रुपया दह कना दे दो पहले तो पैसे मांगे ए बौआ जो न बाबू के कहिए घाट उड़ा हमारा हुले आल देवे बाबू वाला पैसा बाबूए फरिया तो हमरा संगे बात करा ना तो बाबूए के न भेज देतिए तुम रात भऽ गेल छलै ओ चलि गेल छलै दोसर जगह अखन हमरा और लग पैसा तैसा नहीं छे पहिले कहितऽ ना अखन कहलियो ना पहिले तऽ कहि देतऽ आबे तखन ते ले ले जो जो हमरो आर सब जाइ छै नहि देबे फाव पैसा दह ने फाव दै छियै ने अपना हँ समझा दही एकरा कनि अपना आरके काम कथी छै हे हमरा सब संगे जे बेसी बकझक करबह ने तऽ तोहर दोकान अहिना चलिते रहतऽ आ पाछू से माल गायब रहतऽ अच्छा तो गाड़ी बतियाइ छै नहीं रे आराम से दोस्त आराम से टेंशन नहीं ले। सभि दिनके गराहक छै दही ने कनि उहे तऽ कहै छियह पैसा दहऽ ने तब दै छियह केना हेतै दोस्त आ मतलब पाइ नहि देबऽ तऽ आब एखन जे हइ से तू नहि देबऽ फौ पाइ देबऽ तभी ने देबऽ फौ आब चल पाइ बोहनियो नहि भेलै आइ तक हूँ, चल जो जे करैके हेतौ करि ले उठा ने सार सब कहीं के रुपैआ रहै छै जेबी बार ने दारू पियाबै छै अखन जे दारू बन्द नहि रहितो ने तब तोरा देखतियो मिनछिल्ले बाँस कस देतियो पार्टनर हाँ पार्टनर से व्यवस्था करना तो नहीं रहे तो सु-

आब अखनी मुख्यमंत्री तरफ से हमरा टिकट मिले वाला था स्थिर रह हम पंचायती करबे काल्हि करबे काल्हि करबे पंचायती अरे बांध भैया बांध एकरा के। दस दिन पहले मोटर आ कॉल खोल लेलकै एकर। की करब हग हमरो बैटरी खोल गेलै पड़ोसिया के रह दगा ने मारक ने मारक की खोल लेलकै। बात मानबह की केना करबह तो एकर पंचायती कह हाँ काल पंचायती करबो पंचायती करबो। काल करबै पंचायती हम कहै छी रख बांध के रखा एकरा मेह में बांध जे खुले नै जे काल पंचायती घूर फिर के चोरी जोड़ी ला बाबा काल मुखिया के फोन करै छियै आ काल खुमा पंचायती हेतै ए चोर के ने चोर ने खुला कल सुबह में पंचायती हमर है के चाहिए ठीक हेतै पंचायती पंचायती हेतै चाहे। एकदम पंचायती हेतै लेकिन ई कह त ए मुंह कान देखौ त ककर बेटा छै ई केहन मुंह कान छै देखत देखियौ, चोरी अहाँ- केने घुरै छै अच्छा ठीक छै काल्हि आखनी की पूछबै एकरा मार लगल छै बेहोश छै मरै नहि जान बचा के रखबक तब छै चोरी ने करैत नहि नहि एकरा नहि मारक नहि मारक नहि ने मारक बौआ एकरा काल्हि खुमा ने फैसला करबै देख से जुर्माना कसबै त हमरे नाम छै सरपंच ठीक छै हाँ

देखक टाइम कते भऽ गेलै आ टाइम फोन पर फोन करै छलै आ से देखऽ चोर के बनबेलियै ध्यान नहि रहलै अच्छा ठीक छै जाइ छी देखबै केना की भेलै मुखिया जी नहि एलै अखन कहाँ आयल है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम मुखिया जी के फोन करै छियै से तऽ अहाँके आ काम देखै छी फोन करै छियै तुरते एते नहि कहू मुखिया जी प्रणाम आ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम मुखिया जी आ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम केना यौ नहि भेल अपने सबके पंचायती नहि भऽ सकलकै तब ने अहाँके फोन केलहुँ हँ नहि अहाँ तऽ बहुत नीक काम केलहुँ हमरा फोन कऽ देलहुँ एक घंटा पहिले कह दैतियै तऽ हम तऽ सवेरे चलि अबिती लेकिन एक घंटा से बेसी कऽ देलहुँ धर फरैत एलहुँ बोलो क्लासँ की कहू अहाँके हम अपनो भूल भऽ गेल हमरा तऽ टाइम देखै स्थिति खराब छलै ताहि दुआरे देखियौ जे एकरा निराकरण करू बाप रे बाप बौआ थोथना फूटि गेलौ रे बाप रे भरि मन धोने राम धोलाइ धोने छ त धोने छै की करबै नगर समाजमे तऽ हेबे करै छै दस गर्दा मारि लगल छै कर्मो तऽ सएह केने छथिन की करबै चोरी करबै नीक लगलौ रे बंगहा बोका रे बैठू ने एकठिन एकरा खोलबाबू ने एकरा। अच्छा ठीक छै नहि कोनो बात छै एकरा जे भेलै से अहाँ सब कऽ देलहुँ निर्णय करबू ने अच्छा आब जी। आब ओ तऽ कम से कम अच्छा जल्दी जल्दी करू फेर हमरा जाय पड़तै ब्लॉक पर देखै छियै ओतऽ बैसल छै आदमी नीरज लाबो ने कुर्सी बैठबो ने मुखिया जी। लाबा लाबा कुर्सी सब लाबा बौआ मरि गेला कि जिन्दे छा की नाम छियह झाटू राम केना की करबै एकरा छोड़ि दिए कि एनाहिते बान्हल रह दे एगो मुखिया जी हमरा की कहै छै जे करबाक हुए से करू ने अहीं कहू की कयल जाय हम की कहब ई एक बेर सँ कहै छी एहन चोर घटियल छै अच्छा जे नाम तक नहि कहै लए चाहै छै आ दू दू तीन तीन घरमे चोरी करै छथिन लेकिन असगरे तऽ नहि हेतै नहि नहि एकरा साथ तऽ जरूर कोइ हेतै कोइ हेतै जरूर तऽ सुनलियै ह गाम मे दू तीन टा चोरी भऽ गेलै हँ तऽ ओकरा नाम अहाँ पुछियौ ने वएह तऽ पूछि रहल छियै मुदा हमरा जे छै गुस्सा मे ताकि रहल यऽ देखै छियै एकर मुँह कान देखै छौ देखै छै मुँह कान देखै ने हौआ देखै छी कि ओ तऽ आखिर किछो छै तऽ पागल सरपंच साहब प्रणाम अच्छा प्रणाम प्रणाम मुखिया जी अहूँ के प्रणाम अच्छा प्रणाम तऽ दस के भी कहलहुँ आउ ने पछड़िया तऽ कहना अहाँ सब बुते नहि भेला आइ भरि दिन में फैसला धो महाराज हमरा तऽ दू घंटा भेबे करै अला कहना यौ सरपंच साहब अरे हेतै फैसला हेतै नहि हेतै तेर हम विद्या छै ने आखिर ई चोर बता नहि रहल छै जे आओर के रहै एकरा वएह संग तऽ ना पकड़ि कऽ पोलबैत पोलबैत हम लोग सब तऽ आजी छी लेकिन जब तक नाम नहि कहथिन तऽ केना करबै मुखिया जी तब अन्तिममे तऽ इएह हेतै बात तऽ सही कहलहुँ हँ अहाँ घुसखोरन चौकीदारके फोन करू डायरेक्टे हँ, हँ। आ ओकरा ढऽ के भेज नहि दियौ अपने मन ठीक भऽ जेतै बात अहाँ एकदम सही बात कहलहुँ ओना थोड़े सुनै छै एकरा अंगुरी नहीं निकलत गी एकरा जे छै ने सीधे पुलिस ले भेजबबै छियै मारते गाँड़ पर लाठी ने एके बेर में शांत भऽ जेतै हँ। सएह करी करू फोन आते अति आँखि गुरा रहे आँखि मन छै खटक खा लेत अखन ते रहू या फोन करी करू करू फोन करू नहि छोड़बै एकरा नहीं नहीं कहिए दियो फोन आब हम अहाँ करबै की इतना बैठ के तऽ राति राति भऽ रहल छै आब समस्या भऽ रहल छै आ फेर दस गो लोग एतै सर समाज ई सब एकरा मारि के फेंक देतै इतना फैस जेतै समाज आ रुकू रुकू फोन लगले हेलो हाँ, हेलो दरोगा जी हाँ मुखिया जी गाम में चोरी भगले अहाँ कतऽ सुतल जइयो कौन काम में चोरी भऽ गेलै है अपने गाम में चोरी भेलै जतऽ अहाँके थाना है बगल में अच्छा हमरा पते नहि छलै कुछो पता नहि जल्दी आउ जल्दी अरेस्ट करू एकरा

केना बात छै मुखिया जी अहाँ सब ओते एगो पंचायती नहि भऽ रहल छै चौबीस घंटा से यौ पंचायती तऽ करै लए हमसब पूरा प्रयास करलहुँ हम गामके लोग सब हिनका सबके जे छै पूरा पंचायती करै लए पूरा प्रयास केलहुँ लेकिन ई तऽ मुँहे ने खोलि रहल है कनिके कनिके के नाम लै हम तऽ कहलियै कहि देतै लेकिन देखियौ ने अतबे गेलै अतबे से बन्द भऽ गेलै नाम कहै लए चाहै छथिन लेकिन नाम नहि कहै छै कोनो ओकरा शंका छै डर छै ओ अहाँ बुते फैसला हैत नाम ओतऽ अहाँ जब तक नहि थानामे भरबै आ एकरा ठोकबै नहि तबे ई नाम नहि करतै घटियल चोर छै तऽ अहाँ सब की करै लए चाहै छियै हम इएह सब कहै लए चाहै छी मुखिया जी हमरा विचार भेल जे इनका अहाँ अरेस्ट कऽ दी हँ यौ एकदम नहि खोले है अखन तो तोरा मौका छह दरोगा जी के सामने में तू सुधरबह तऽ सुधरि जा लेकिन वैसे पहले तो तोरा नाम बतबऽ पड़तऽ कि ओहि चोरी में के सब छलै बताबऽ ने तोरा संगे के सब छलौ देखऽ देखऽ दरोगा जी स्वयं कहि रहल छ बात पर ध्यान रह तू बताबऽ अब फिर एहन करम नहीं करो एहन के सिखाओ दरोगा जी नहीं माने वाला की चाचा की करल जाय एकरा यो अहाँके बजेलक एहि दुआरे ने जे मुखिया जीके बात नहि मानलकै सरपंच साहबके बात नहि मानलकै तब अहाँके खबर केलक यऽ खोलबो मुखिया जी एकरा हम खोला के खोलेते बाप रे तू हमर नौकर छ हमरा तू जोकर बना के रखे छ हैं जाके तो पहले खोलबे है दुआरे तोरा बोले लिया

बढ़िया खेल के लक चलि गेलै हँ एना नहि ने बोलै छलै हमरा सब बुते ने प्रशासनिक बुते अपने फौआ करै त अपने सब बात है अहाँके जेल मे तऽ सब गरम कऽ देत हँ ओकरा बोलाउ ने केना गेलै महिला बोला ने यौ जल्दी आउ हम केना करबै तऽ यौ मुखिया जी आइ आइ से तऽ बुझियौ हमर गामके आनन्द आनन्द भऽ गेल पूरा गाँवके कल्याण भऽ गेल अखनी हमरा बुते जे नहि बात मानै रहै अखनी नहि पुलिसके ब- मंगैतियै तऽ काम होयवला छलै अपना सब बताउ मुखिया जी जब जे अहाँके बात नहि मानलक प्रशासनोके नाम नहि कहलक तऽ केकर बातो मानतै ओ काल पड़ि गेल हमरा गाँवके आइ से हम गाँव पूरा सुरक्षित यऽ चलू मुखिया जी और पंचे छी क्या जगह उठू ना चलू ना कते रात भऽ गेलै मतलब आब तऽ गेले और पर भऽ गेलै ओकर फैसला तऽ भऽ गेल छै

बाप रे एकर मतलब चोर तऽ चोर आ चोर के बाप तू अते बड़का चोर हम ही मंगेने छलिए बेलमोहन से अच्छा तऽ की कयल जाय बोलऽ एकरा कनि लऽ दऽ के दरोगा से कनि बात कर लेतिए छोड़वा लेतिए ने दरोगा जी सँ दरोगा जी तऽ चलि गेल हैत कि रास्तामे छै कॉल कर दियौ ने कहि दै छै ठीक छै इलेक्शन तऽ तऽ हमरे जितबऽ पड़तऽ कोन कोन रता नहि हम छोड़बऽ हम कोन बेर ने अहाँके चोर साथ देलक छोड़ तऽ भाय साथ देना चलऽ ठीक छै तोहर बात बजै छै ने हम एक बेर कॉल कर दे लेकिन एमरी हमरा जितबऽ पड़तऽ अरे तीन बेर जीतेलू आइ बेर नहि जीतेबै आ विश्वास तोरा पर छै हमरा जा मुखिया जी छियै की भऽ गेलै एकरा हेलो हाँ हेलो हाँ मुखिया जी केना यऽ दरोगा जी थाना पहुँच गेलहुँ नहि कहाँ पहुँचलियै पहुँचेवला छियै रस्तामे छियै

भऽ गेलै काम भऽ गेलै काम लेकिन जितबैके राखऽ पड़तै इनाम आइ तक पीछा हटलू या नहि नहि बढ़िआँ चलो ठीक छै तोहँ जा हमहूँ अपन जा रहल छी ठीक जा जा जा जा हे पार्टनर हाँ बोल ना मन खुश छो ना आइ तो चोरी में पास हो गेली एहने पार्टनर